amul ameggaz deg yiwet n tmurt ur yeḍliq ṭrad d imenɣi ugar n ɛecrin d aseggas ila yiwen umɣar ileḥḥu deg ubrid yexlan n temdint inegren s lbumbat rṣaṣ licarat akked ifassen yuɣalen d leslaḥ teksen tiṛwiḥin teqqnen timgraḍ Tiwaculin merra yellan deg tmurt-agi negrent neɣ nnejlant ɣer wanda ula ṣṣut n rrṣaṣ. Tid mazal zedɣent deg temdint-agi, refdent akk leslaḥ, ttrajunt aɛdaw igan am win yettrajun tarwa n Yeɛqub ad seggmen. Ihi iteddu, yettnadi deg iḍumman d acu yellan yeṣleḥ neɣ yeswa akken ad t-igrer daxel n

yettɣizi asen ixemjen deg lqaɛa am akken d asekwan imecṭaḥ iluɛat umɣar-nni isem-ik nekk wissen yeḍsa umɣar-nni isem-ik wissen wissen isem-iw aqcic ee nekk isem-iw amɣar anda-ten imawlan-ik ay aqcic a wissen ruḥen aqcic yeggar iqecḍen ɣer daxel ixemjen iɣaz

Almi d ass-nni i ten-yezli, asmi negren yiwen yiwen s waṭṭan neɣ s wuzal d netta i yerra-tt kan i tikli. Ugar n ɛecṛa iseggasen ur iwala aqcic amecṭuḥ. Lgirra tenɣa arrac d tlawin, ugar n wid yeddmen leslaḥ ɣef tlelli, ɣef Ṛebbi neɣ ɣef ẓẓmer. Ihi asmi iwala aqcic-agi yennecṛaḥ wul-is, mazal asirem. Ihi ay aqcic ad ak-iniɣ amul ameggaz. Ass-a i d-luleḍ ɣer ddunit. Ass-a i d-luleɣ, i d-luleɣ. Yerna teẓriḍ ass-a d acu-t? D ass n tefsut. D d acu-tt tefsut? Yesseqsa-t weqcic-nni s nneyya. Tafsut d ussan n izeǧǧigen, iṭij, ifrax. D d acu-ten izeǧǧigen? d ikucḍen am wid iwala teggareḍ s axmuj-nni, meɛna ddren. Llan yewraɣen, izeggaɣen, d acu ten ifrax d ijeǧǧigen daɣen? Ifrax d wid yettafgen deg yigenni azegzaw. Ɛni igenni d azegzaw? Nekk ttwaliɣ-t d aberkan am ddexxan n rruḍa yerɣan. Twalaḍ ass-agi d amulli-inek. Iyya-d yid-i ad ak-awiɣ ɣer yiwen umkan anda tella tefsut. Llan yifrax, izǧiyen akked igen azegzaw yeṣfan am aman n tmijelt. Yekker weqcic-nni ɣef iḍarren-is, yeḍfer amɣar-nni akked tberwiḍt-is yeɛyan. Abrid abrid, almi ffɣen tamdint, tettban-d yiwet n teẓgi tebrek. ɣef weɛrur deg udrar. Taberwiḍt amɣar aqcic ɣer din irren. Aqcic yettmuqul zelmeḍ yeffus ɣer isekla akked iɛuraf yeččuren d iferrawen, ɣer lqaɛa yedlen s yemɣan akked ijeǧǧigen n yalini, yettmuqul daɣen ɣer igenni, ɣer kra n wayen yettferfiren deg-s. Amɣar yettmeslay-as ɣef yefrax, iferṭeṭṭa akked tzizwa. Yuɣal am Jebrayel asmi yesseḥfaḍ Adem ɣef tɣawsiwin n ddunit, asmi d-yuder seg lǧennet. Yewweḍ ɣer yiwen umkan amɣar yeɛyan, yeqqim ɣef tqermet. Aqcic yettwali deg wayen yellan d amaynut deg umaḍal-agi werǧin iwala-t deg wasmi i d-yusa ɣer ddunit. Amɣar yeqqar i yiman-is, Meqqar deg tudert-agi n imenɣi akked cehani, ad slemdeɣ i yiwen ad yili d amdan n talwit akked leḥmala. Meɛna akken yeɣmeq deg ttexmam-is, yedreg weqcic ɣef yiẓri-s. Anda takka yerra daɣen. Meskin yufa anamek nniḍen i tudert. Yekker yettnadi fell-as. Aqcic! Ay aqcic! Ddaw yiwen yegmir deffir umadaɣ. Yella dinna yiwen n lcar iṣedded akk. Wissen ahat ugar n ɛecra iseggasen deg wasmi yella dagi. S ufella n uqacuc-is, aqcic-nni yelsa ɣer lkask aqdim yuli wadad. Yeddem talwaḥt am wakken zeɛma d abeckiḍ, yetturar lgirra. Yettwali deg-s umɣar-nni, yemmekta-d Adem. Aqcic-agi isem-is Adem, yenna i yiman-is. Ilul ass-agi. Ziɣ amdan tekkat-it tmagirt deg talwit. Acimi dɣa Adem i d-yeffeɣ deg lǧennet ma mačči d ṭṭiq yeḍaq deg-s?